Хәерле кич! НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Адреслы ярдәмнең яңа форматы. Ә без үзебез менә шулай районнарга чыгабыз. Татарстан буйлап сәяхәткә чыккан гаилә автобусы Түбән Камада тукталды. Уртак тырышлык белән Түбән Камадан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә тагын бер гуманитар ярдәм партиясе китте. Мошенниклардан яңа хәйлә. Кара мәкерлеләр үзләрен торак-коммуналь хезмәтләр белән бәйле компания белгечләре дип таныштыралар. Юрий Гагаринның гамәлгә очуына 65 ел. Түбән Камада космонавтика көнен билгеләп үттеләр. Тормышка 10 мең адым. Ел саен киләбез без монда. Безнең монда шулкадәр ошый. Бүген погодадан тик әйбәтләнеп китте менә. Спорт сөючеләр Бөтендөнья сәламәтлек көненә багышланган акциягә кушылдылар. Әти-әниләр белән ничек уртак тел табарга, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту алымнары. Гаилә автобусы гореф-гадәтләр юлга проекты белгечләре Түбән Камага килде. Юрист, психолог, социаль хезмәткәрләр шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап биреп, үз киңәшләрен бирделәр. Проект республика рәисе гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. Аның максаты, Татарстан гаиләләренә ярдәм күрсәтү.
Аллаһ ризалыгы өчен җәберләнә. Түбән Кама районы имам-мөхтәсибе гаилә кыйммәтләре турында сөйли. Ир белән хатын, балалар һәм әти-әниләр арасындагы мөнәсәбәт тә хезмәт, ди Салих хәзрәт Ибраһимов. Безнең шәһәргә гаилә автобусы Гореф-гадәтләр юлга проекты белгечләре килде. Максатлары, яшь һәм озак яшәүче парларга комплекслы ярдәм күрсәтү. Бу проектның төп максаты, беренчедән, районнарга килеп, гаиләләргә консультацияләр, ярдәм күрсәтү. Чөнки проект кысаларында безнең команда составында профессионал белгечләр эшли, психологлар, юристлар, психолог-педагоглар, акушер-гинекологлар, репродуктологлар. Инде белгәнегезчә, районда яки авылда яшәүче гаиләләр барысы да Башкалага килеп белгечләргә консультациягә керә алмый, аларның вакытлары да юк, мөмкинлекләре дә. Кайвакыт шуңа күрә без үзебез менә шулай районнарга чыгабыз. Очрашуга 50 дән артык кеше килде, 34 гаилә шәхси консультациягә язылды. Юрист, психолог, социаль хезмәткәрләр шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап биреп, үз киңәшләрен бирде. Консультацияләр алар Аерым бүлмәләрдә оештырыла. Гаиләләр чиратта тормый, алар алдан язылалар вакыт буенча һәм шушы вакытка гына киләләр. Консультацияләргә язылыр өчен без шәһәргә яки районга килер алдыннан алдан анонс бирәбез, социаль челтәрләр аша, мәгълүмат чаралары аша һәм хакимият ярдәм күрсәтә. Проект республика Рәисе гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. Гаилә автобусы Татарстанның биш шәһәрендә булачак. Чистай, Яшел Үзән, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт. Программаның дәвамы буларак Гаилә старта марафон бәйгесе үткәреләчәк. Анда һәр районнан кимендә биш гаилә катнашачак дип көтелә. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.
Түбән Камадан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә чираттагы гуманитар ярдәм партиясе китте. Посылкаларда беренчел кирәк-ярак әйберләре, азык-төлек продуктлары, медикаментлар, төзелеш материаллары. Барысы да Татарстанның шефлыкка алынган шәһәрләрендә яшәүчеләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның Теләк тәкъдимнәре белән җыелган. Зур ярдәмне Бердәм Россия партиясе күрсәткән, битараф булмаган шәһәрдәшләрнең дә өлеше бихисап, дип билгеләп үтте Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары. Түбән Камада әлеге эш җайга салынган, гумитар ярдәм җыю пункты Химиклар проспектындагы 72 Б адресы буенча урнашкан. Түбән Камада мошенниклыкның яңа төре ачыкланган. Кара мәкерләр шылтыратып, үзләрен торак-коммуналь хезмәтләр белән бәйле компания хезмәткәрләре дип таныштыралар һәм озак вакытка салкын суның сүндерелүе турында хәбәр итәләр. Янәсе, подъездларда өстәмә җиһазлар, бойлерлар урнаштырачаклар. Моның өчен смс-код сорыйлар, идарәче компания дә кисәтәләр. Бу мәгълүмат, мошенниклыкның схемасы. Торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре телефон аша парольләр сорамый, анда яшәүчеләргә саклык чараларын үтәргә, кодларны атамаска, сылтамалар буенча күчмәскә һәм билгесез затлар үтенече буенча кушымталар куймаска киңәш итәләр. Әгәр шалтыратуның дөреслегенә шик туа икән, кичекмәстән әңгәмәне туктатырга һәм мөстәкыйль рәвештә идарәче компания белән элемтәгә керергә кирәк. Түбән Камада Космонавтика көнен билгеләп үттеләр. Быел юбилей дата, Юрий Гагаринның Восток бер корабында ачык космоска беренче тапкыр очуына 65 ел тула. Гали Сафиуллин исемендәге кадетлар корпусында тәрбияләнүчеләр тагын бер тарихи вакыйганы искә алдылар. Гагарин очышына бер ай алдан, космик корабльнең макеты очып, Татарстанның Зәй районы Иске Тәкмәк авылы янына төшкән. Аның эчендә Чернушка исемле эт булган. Бүген кадетлар кәгазьдән ясалган ракеталарны күккә очырдылар.

200 меңгә якын Түбән Камалы тормышка таба 10 мең адым ясады. Спорт сөючеләр Бөтендөнья сәламәтлек көненә багышланган акциягә кушылдылар. Чараны үткәрү өчен төп мәйданчык буларак Гаилә паркы сайланды. Катнашучылар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. ВИЧ һәм С гепатитына экспресс-тест ясаудан алып, саф һавада күнегүләр башкаруга кадәр. Тулырак, алдагы материалда.
Старт алдыннан Түбән Камлар буыннарын яздыра. Дәвалау физик культурасы укытучысы Лариса Архипова күнегүләр күрсәтә, спорт сөючеләр кабатлый. Җырлы-биюле зарядка 200 гә якын кешене берләштерә, араларында яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Иң алдынгылар рәтендә Тәгъзимә Садыйкова. Ел сайын киләбез без монда. Безнең монда шул хәтле ошый. Бүген погодадан тик әйбәтләнеп китте менә Аллага шөкер. Хәзер бөтен пенсионерларыбыз ябыз, ә беренче китәбез нидән. Менә бик ошый шушы мероприятие. Он он мең адым бит инде ул име. Сәламәтлек өчен менә мин бүген өйдән чыкканда начаррак и хәлем. Хәзер минем әйбәтләнеп китте. Бөтен кешене күргәч менә җигрәбез Алла бирса биргән булса. Медицина хезмәткәрләре катнашучыларның кан басымын үлчәгәч, алар юлга кузгалды. Ун мең адым акциясе Түбән Камада елга ике мәртәбә үткәрелә, ул Бөтендөнья сәламәтлек көненә багышлана. Бүген безнең монда флюорография машинасы тора. Унбиш яшь һәм өлкән кешеләр үзенең результатын белә ала.

Э, Бүген безгә волонтерлар движение первых һәм медицинское колледжы булышалар. Табиблар белдерүенчә, җәяү йөрү иң гади һәм нәтиҗәле чара. Ул йөрәк эшчәнлеген яхшырта, начар холестеринны киметә, кан басымын көйли. Әлеге акциянең максаты да төрле яшьтәге шәһәрдәшләрнең сәламәтлеген ныгыту. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, НТР яңалыклары.
Түбән Камада Габдулла Тукай айлыгы дәвам итә. Бөек шагыйрьнең тууына 140 ел тулу уңаеннан үзәк китапханәдә Кырлай маҗаралары исемле театральләштерелгән тамаша тәкъдим ителде. Төп рольләрне Сухрау авыл җирлеге башлыгы Ришат Галимов һәм авыл активистлары башкарды. Җыр-бию, уен-көлке һәм шаярулар белән үрелеп барган әлеге тамаша күңелле һәм җылы мохиттә үтте, дип билгеләп үтте чарага килүчеләр. Апрель аенда үзәк китапханәдә очрашу кичәләре